Míaƒe ŋkpɔlawo kple nyaselawo e mekpɔtɔ gado wi zɔna mi ake va Touch TV kple Touch FM ƒe agbenua gake wɔna me e abe leke Gloria na mi nya va yia e mi gbɔna dze ɖo ge kple Road Safety Authority tɔwo ŋdi ya Yi ke kɔsiɖa yi ke va yi, mí ƒo nu tso seat belt ŋu. Ke le egbe ƒe nufiafia mea, mía a srɔ nu tso ʋua ƒe taya. E, leke wo le yi? Leke wo dze be woa nɔ yi? Ye ŋu mí nu srɔ ge tso ebe taya, mí yɔe be taya, ame ɖesiaɖe ne se eme fine. Elabe taya, mí nya ta mí yɔe be taya ne, e, amɔ ne mí va le yevugbe, mí va yɔ ɖe yevugbe me too much a, maybe, e, kafla ame ɖewo ma se eme o.

Ok, ɣleti yeye na wòdze. Mída akpe na Mawu be egakplɔ mí ge ɖe ɣleti yeye ɖeka ɖe me. Agbe ƒe mɔzɔzɔe. Míakɔ mɔnukpɔkpɔe hã ado agbe ŋdi bɔkɔ na míaƒe toɖolawo kple enukpɔlawo. Le woƒe nyanuɖeɖewo nu la, le woƒe nuƒonua, efia nua geɖe vɔ kloe gake Nyawo sɔŋ li yi ke mía a ɖo dze to ye le ŋdi ya. Va yi a mí dze ŋku le ɖe míaƒe ŋuwo ŋu be eŋua ɖe ɖoƒe kae wo le be woa nɔ ne mía yɔ ŋu ya be edze. Enye Safer Vehicle. Mí le ŋku le ɖe ŋua ƒe enuwo ŋuti ɖeka ɖeka ɖeka. Ŋdi ya dzɔgbe nyuie ŋutɔe la mí ɖo ŋua ƒe akpa vevi aɖe yi ke ne nu ma me li o la, Eye ne nu ma mele nyui me o la, míaƒe afɔku yiwo ke le dzɔdzɔ le míaƒe mɔwo dzia, woaga asẽ ŋu eye asu gbɔ awu. Eya ta egbea míva be mía aɖo dze kple mi kple míaƒe toɖolawo kple nukpɔlawo sia ku ɖe míaƒe ta ŋu abe leyike egblɔe do ŋgɔ ene, ku ɖe míaƒe ta ŋu. Ne míebe ta, ta enye akpa vevi aɖe alo akpa tɔxɛ aɖe. le míaƒe ŋuwo ŋu, eŋu yi ke eɖona alo ame aɖe ŋutɔ ƒe ŋue, taya enye teƒe vevie elabe nu ka ta wònye teƒe vevie? Taya maa, eyae kɔ eŋua ƒe bɔ ɖi. Eya dzi ŋua katã va ziɔ ɖo. Va nɔ. Hafi wɔ ame yi ke eŋua kɔ le ɣeyiɣi aɖe me la, Etime ma, eyae xɔ ŋusẽ mawo katã, alo etime la, eyae xɔ kpekpeme mawo katã. Eya ta tire le eŋu ŋua, tire nye enu vevi ɖe le eŋu ƒe agbe me alo le eŋu ƒe dzɔdzɔ me. Eya ta ele be míawo pɛtɛ eŋutɔwo kple eŋukulɔ la woalé be na alo woakɔ beléle kple ŋudzɔnɔnɔ na woƒe tayawo. Ne mebe ŋudzɔnɔnɔ afia be ɣesiaɣi kloe la, woalé ŋku ɖe woƒe tayawo ŋu. Na nu yiwo ke wòle be woade dzesie nenye be ŋkuléle ɖe taya ŋu dzɔ la, yewo ŋue míaƒo nu tsoe le ŋdi ya akpe. Yiwo ke míayi dzi zi ɖeka, enye yi mee naɖe taya ƒleƒe vɔ nyemenya naneke tso ŋu oe. Dzeside kawo makpɔ hafi anya be nye ya ƒleƒe me va nyuitɔea alo menye nyuitɔe mɔ? Good. Akpe, Ee, Le ɖoɖo ma nua, ele be nenɔ tawo me be, taya ya ƒleƒe yiyina la, taya ye le ʋua te, taya ye le ʋua ƒe yigbɔeyigbɔewo dzi kpɔ ge nɛ. Even though ame ɖe agblɔ be engine kple etɔwo, gake ne taya gba, mete le zɔzɔ gbe o. Ne taya ƒe gbagba le ʋu te la, nu yiwo ke, gbegblẽ yi ke wohena vɛ la, esuna gbɔwɛ ne engine na lock. le ŋu me. Eya ta eŋuwo ƒe akpa sia akpa hiã gake taya enye nu vevi aɖe ta ne yi ye ƒleƒe la, ele be nenɔ tawo me be taya ma la eyae le ye kɔ ge, taya ma la eya dzi zɔgbe ye le, taya ma la eya le kpekpe ge ɖe ye ŋu be teƒe yiwo ke ye dzi be yeayi kple yeƒe ŋua la akplɔ ye ayi dedie ɖe. Ta le nu mawo me la, ele be nàlé ŋku ɖe taya ƒe eƒe ŋu. Ele be nàlé ŋku ɖe taya ƒe ƒe ŋu. Eye ne èlé ŋku ɖe taya ƒe eƒe ŋu, nya be taya ya ƒle ƒe yeye ɖe, eƒe ƒe ɖe me me meva yi oa, megbɔ dzi oa, elabe le gɔmesese nua, ame aɖewo be taya tayawɔla aɖewo be nenye be taya nɔ woƒe ŋu te alo taya enyo ne zazã xe spine ɖe meli o, eƒe yi ke wonɛ meli o la, ele be. E Taya ne xɔ ƒe ene alo ƒe ade ko fia be taya la enu etso. Mati nu yiwo ke wokɔ wɔa tayaa efia be enuawo woku, ŋusẽ vɔ le wo ŋu. Eya ta ele be míalé ŋku ɖe taya ƒe eƒe yi ke wowɔe ŋu. Lekee mía alé ŋku ɖe taya ƒe eƒe yi ke wo wowɔe ŋu? Ne mílé ŋku ɖe ame yiwo ke eŋu le wo si, ame yiwo ke nye driver wo la, nya yi gblɔm mele, woase gɔme hafi ame yiwo ke me kpɔ nu mawo kpɔ, mede dzesi nu mawo kpɔ o la, tso le fifia dzi míefia nu yawo vɔa, woate ŋu atsɔ taya ɖe sia ɖe, ʋu ƒe taya ɖe sia ɖe ko alé ŋku ɖe. Wowɔ dzesi, woŋlɔ nɔmba ɖe, enye four digit nɔmba, ɖe taya dzi. Míakpɔe ɖa, wole enu, dzesi gbãtɔ eyae nye kɔsiɖa yi me ke wowɔ taya. Kɔsiɖa yi me ke wowɔ taya la. Ke dzesi evelia, enye ƒe yi me ke wowɔ taya. Ta míetsɔe be eye taya ƒleƒe ye dzesi de le taya ŋu be zero six.

Eyae nye kɔsiɖa ka? Efia be le February, ele February 2019, tafia be le ɣleti evelia le ƒe akpe eve kple wui asieke le lia ma, eyae wowɔ taya ma. Ta nenye be edi be yeakpɔe ɖa be ke taya ya ɖe eƒe ade meva yi xoxo oa, Eƒe ne meva yi xoxo oa? Le nu mawo me la, ne mi check nu ema oa, eyi nane ta yeye ɖewo yiwo ke wo me zã menye home use tsɛ o, wo me zɛ kpɔ o la, yɔ tsɛ ƒe le nawo hafi mi ƒle na de miaƒe ŋuwo te. Ta ne nye be nu mawo dzɔ, eƒle ta yi ke ƒe li de woƒe ŋu te, me nya o, ko edze mɔ le yiyi because nu yiwo kɔ wɔa tire ɖeɖi teŋ vɔ ga do agba ne. eh, eʋua, mm. agado agba ne ʋua, taya ma ete ŋu awu. Ne taya ma wu la, eʋua ƒe controlling le ɣeyiɣi mawo me la, enye nusesã nenye be eh, nuwo megade ɖe ʋua ŋu kura ya la, afɔkua le bɔbɔe be wòate ŋu adzɔ tso taya me ƒe eƒe yi ke li mm. eta. Mm. Eya ta ne míebe míeƒe taya ƒleƒea, nu gbãtɔ Yiwo ke míalé ŋku ɖe anye be eƒe ƒe, elabene ƒea nya lie ko la, eh, taya kura anya be yeƒle taya yeye de ŋu te gake taya va gba. Edzɔna zi geɖe. Driver aɖewo fana konyi be taya ŋtsɔ ƒome ƒli gake taya gba. Nukae tae? Ɖe woma zi eƒe yi ke wokana taya la, eƒea li hafi eh, míeƒli de ta. Míalé ŋku ɖe nu mawo ŋu. Menye home use tires ɖeɖee wu koe nu ma dzɔ o. Taya yeye woate ŋu anɔ shop anɔ amesi ŋu kakaka hafi wòava ɖo mía gbɔ be enye nu yeye. Dɔwòma zi eƒea, eli ta nu vevie mawo la, ele be mía alé ŋku ɖe wo ŋu. Nukawoe hã na be míaƒe tayawo wo wonyina kabakaba? Nukawoe na? Because ne taya eƒe ali hafi míle edzi zɔ, ta ne eƒe alia la, nyia tsɔtsɔ ge kabakaba. Hafi ne eƒe mega li o, míga de agbawo, míaƒe agba yiwo ke mí dona ne míaƒe ŋu esuna gbɔ. Vɔ taya ma koe tsɔ ŋtsɔ mawo la, woawo hã wo wɔe na bena eh taya ƒe nyinyi la, etsɔna kabakaba tayawo anɔ nyinyi agblɔ be nu kae dzɔ hafi yeƒe taya le nyinyi. Agba yi ke de le mɔzɔzɔ yiwo ke zɔ ele kple eŋua kple taya ewɔe na be tayawo enyina ta menye fia be taya yeƒe taya le nyinyi ao. Ele be nakpɔ be azɔli kawo zɔ yele, mɔzɔzɔ kawo wɔa yele. Nenye be mɔzɔzɔwo le dzɔdzɔ kabakaba la, taya le nyinyi ge eye ɣeyiɣi kawoe wòle be e. Ele ŋu ma zã mitsɔ be ɣeyiɣi aɖe wɔa ŋdɔ nɔ ʋuʋu sesẽ. Nenye be ŋdɔ le ʋuʋua ɣeyiɣi mawo la, míaƒe tayawo kura woganyina wu nusianu. Gake ɣeyiɣi mawo me boŋ akpɔ be ame aɖewo woada agba ŋu kekekekeake. Eŋua, eŋua kura adzi be yeatɔ anyigba gake woaganɔ ku woagakɔ amewo hã akɔ de eme. Akɔ amewo, woado agba ɖe ŋua tame katã kple bagi katã. Amewo naganɔ ŋua me agayɔ. Nye me nya aleke mía gblɔe, mía gblɔe be driver mawo, ʋukula mawo ye wo nye ɖokuitɔ dzilawoa? Alo ʋuɖolawo tsɛ ŋutɔ me fana wo ɖokui oa? Elabe ɣeyiɣi ɖe woa, mía ŋutɔ mí kpɔ be eʋu ya yɔ, eʋu ya yɔ, agba yike wo dea me nye agba esugbɔ gake mí ʋuɖolawo mía ga nɔ tete ɖe driver dzi kokoko be ne ga kɔ tɔnye ɖe kɔ kpeɖe eŋu vɔ ʋua yɔ xoxo ta enye me. kpɔe de dzesie be driver mawo la, ʋukula mawo la, wonye ɖokuitɔdzilawo too much. Mm. Elabe eh, nenye be menye ɖokuitɔdzila, magblɔ be yeayi ze ɖeka o ɖe, agba maka dzi yi nava, nagava kɔe. Gake ne menye ɖokuitɔdzila ta, medi be míazã zɔzɔ ɖeka akɔ kpɔ enu geɖe le ɣeyiɣi ma me. Vɔ zɔzɔ ɖeka kpɔ nu geɖewoa, ehena afɔku vɛ. Afɔku yiwo wohena vɛ la, asitɔtrɔ le eŋu megali o. Mm. Asitɔtrɔ le eŋu megali o. Eyata eh, Ɣeyiɣi mawo, ŋdɔ, ŋdɔ ƒe ʋuʋu ƒe ɣeyiɣi mawo la, agbadedefu alo agbadedefu ne míaƒe ʋuɣe la me, menye nu yi ke nyo o eye menye nu yi ke hiã o hafi, gake eyae míewɔ. Ne míaɖe kuku na wo be agbaa woade, woadee ɖe ŋku nu be lé yi ke, agba yi ke taya axɔa, Woŋlɔe ɖe taya tsɛ dzi. Ta taya ma, enuŋɔŋlɔ geɖewo le edzi. Ne me lé ŋku ɖe eŋu nyuie ɖe asusu be ameawo ɖeko woŋlɔe gake e ble e mía tɔwo doa gbe wogblɔna be e yevu ɖee mewɔa ƒɔnu dzro o. Nu sia nu yi ke yevuwo wɔa ɖa, susu ɖe eŋue wɔe ɖa. Gake ne wò mee nye o la, agblɔ be nane koe. Ta taya ma ŋua, woŋlɔ nu nu sia nu ɖe edzi. Agba yi ke wòatsɔ, wɛda yi ke wòa e teƒe yiwo ke woazẽ le. Dzɔgbevɔ̃e tɔ hã la, míƒlena tayayiwo ke wowɔ wòbe ne woazã le snow ƒe dukɔwo me la, míƒlena taya mawo va teƒe yiwo ke ŋdɔ le ʋuʋu le. Le míawo míaƒe taya mawo kura womete ŋu xɔna heater o sugbɔ kasia ko ewo kasia ko egba ta. Nu mawo la, ele be míalé ŋku ɖe eŋu abe ʋukulawo kple ʋutɔwo ene le tayawo ŋu. Akpe. Akpɔ be ɣeaɖewoɣi hã eŋua nɔna mɔ dzi nya míabia Le taya ma, mínya be naɖee le eme yi ke nye aya ye le taya ma hafi wòzɔzɔm. Leke wòdze be wòanɔ? Ɛɛ, edze be neyɔa alo medze be neyɔ oa? Enufiafia ma hã la be a, ame ɖewo míagblɔ be ɖe womenya o ye ahã ta nɔna akpakpam ahã me. Ok, ɛɛ, va ya mí engage míaƒe ame yiwo ke dena aya mɔtotɔ mawo yiwo ke dena aya míaƒe tayawo me kple ne míaƒe tayawo ŋɔ ɛɛ, míyina wo gbɔ be ne wo. woaɖɔe ɖo ne mía? Ɛɛ, mífiana nu be geji yi ke alo ɖoƒe yi ke wòle be taya nexɔ eya, gbɔsusu yi ke wòle be taya ma nexɔa, mífia nu mawo ɛɛ, nu mawo ɛɛ, ame aɖewo yiwo ke wɔna dɔ ma ɣeyiɣi aɖewo va yi. Eye va se ɖe fifia mídona go one on one, míƒona nu na wo be eya yi ke, gbɔsusu yi ke wòle be taya nexɔa, ne woanye. Kpɔ be nanewo dzɔna, wonyae. Gake le ŋuɖeɖi me la, womete ŋu wɔna nu ma o. Eya ta nenye be wò driver kɔ woƒe ŋu, eŋu ƒe ɣi be no de ya me nɛ, no ɖɔe ɖo ne ya, nɔ, nɔ amea gbɔ. Nàle ŋku ɖe be ame ya ɖe, eya yike wòle be yeƒe tyre nexɔ ɖe, e, eya maxɔ o la. Nenye be. wogasu gbɔ wu nenem ya la, ehena dzɔgbevɔ̃e, ehena afɔku vɛ. Eya ta ele be nànɔ egbɔ. Woƒe nu ma ɖe, ele teƒe tututu be maɖe fu na woƒe ʋu ɔ? Ele vevie. Gake kpe ɖe ŋunye be Taya-a, woŋlɔ ya gbɔ susu yi ke wòa axɔ. Eʋuawo to vovo. Eya ta ne meva yɔ eɖe fifi lae, lafiã be meyɔ ʋua ɖe tɔ ye meyɔ ɖe tɔ. Ke ame aɖe akɔ nya nu ma va kɔ nɔ etukaɖa he kple eyadela aɖe le mɔto. Eya ta ele be nàlé ŋku ɖe woƒe Taya ŋu be yeƒe Taya ɖe. Eyi agbɔsusui me yi ke dze xetaya wɔ la ŋlɔ ɖe ya mae eya dela na ya ele vivi ɖe eh. Yo ame ɖewo hã aɖo yi akpɔ ɖa be eh mía mewo ke nɔna mɔto sometimes o ne ŋua va yina alo motoa va yina akpɔ be eh taya ɖe le emea ele shaking alo mesɔ kpli nɔviawo o eh ɖomahia ele flat wu nɔviawo katã. Eh, okay. Doma eyi down wu nɔvia me sɔ kpli susɔeawo yi ke nye me nya ne nye be eyi ya eyi ma ma je be eʋua ku la ne etɔ ne wa le ŋku ɖe ŋu akpɔ ɖa be ŋka yo alo ne nye be o zɔzɔ ya ta ya le ʋuʋua eʋua ƒe ta ya me ɖo wɔ be ne nɔ ʋuʋu o ɖo wɔ be ne nɔ stable la fi wa nɔ zɔzɔ gake a nɔ shaking ema me ha driver be ma yi ma va ɖo fi ya kokoko yi me le agbɔ e, ame yiwo ke wɔ eŋua, e, eŋu ɖe sia ɖe la, spare tire li. Mm. Eye le fifia ƒe nu, e, fifia woƒe spare tire dɔwoa, woƒe rimwo la mesɔ kple eyi ke le te o. Ɖeko wowɔe be nye spare. Ne, nenye be eyi ke le te, nane dzɔ ɖe edzia, ate ŋu azã ma akɔ ɖo. Teƒe kpui ɖe yi ke akpɔ ame wòaɖɔ eyi ke hegble didi o. Ta biabia yi ke bia le fifi laa, enye be emawo tɔgbuiwo loo alo generallia, amea yina teƒe aɖe ko because spare mele esi o. Gake taya yi ke le ŋua te le zazã kplia, taya gblẽ. Èkpɔ most of the time hã, eh, míaƒe trɔtrɔ drivers yewo, Eɖo ɖomahi ekɔ pasɛndzawo kɔ yina afi ŋua va dzɔ ta dzi be wòatɔ ɖe mɔto woanɔ ŋu ɖe dzɔ be eŋua neva yina ne spare tire le esi hafi yeaxɔe ade. Ne ne meli o ko wòakpɔ ɖa be anɔ managing be yeaɖo fi ya yi yele. Ye em eŋu ƒe zazã le mɔ dzia tire ƒe management aɖeke meli be tire ne wogblẽ ko la akpɔ be ya manage nu ma dzi zɔ le yele manage nu bubu gadzɔ ɖi ke ame yiwo ke etsɔ ɖe ŋua me e. woƒe agbe etsi teƒe ma ɖi. Ta míaxlɔ̃ nu míaƒe mɔzɔlawo katã be ne le mɔ zɔ eɖo ʋu aɖe lekeleke hele megbe tsi lekee tame le ɣeyiɣi e ɣeyiɣi va va va va lé wò ale gbegbe be màte ŋu agblɔ ne driver be ne mi manage nenema alo driver kpɔ gbɔ e kui ble wò ŋu ne míaɖo la megawɔe nenema o elabe nenye be etsi agbe ame yiwo ke yie godoe ƒe va ɖe eme na wo be o eŋue yekɔ gbɔe, nu ɣi kple nu ɣie va dzɔ, eyatae yetsi megbe ɖa. Woase egɔme na wo be, ne woƒe agbe nebu to nu ma me. Eyata nenye be ʋua ƒe taya nane ya dzɔ ɖe edzi yike megale abe le yike wòle hafi yeɖo ʋua ko la, driver netɔ spare le esi o, spare mele esi o, ne spare le esi la, neɖɔli, ne spare mele esi o la, eyike li wòakɔ ɖɔli meli o la, ekema netɔ godo mɔzãla bubu aɖewo gbɔ yi ge. Nenye be mekpɔ spare ameɖeke si sɔ kple eƒe ʋuwo o la, Ke ne ɖe tɔ kɔ yi tayawɔlawo gbɔ, ame yiwo ke trɔa asi le taya ŋu la, woatrɔ asi le eŋu be atrɔ ava ava eƒe de ƒe ŋu teƒe wòayi eƒe mɔzɔzɔ dzi tẽ. Anyo wu be woagblɔ be yeatrɔ asi e yea yea yea yea yeazã amea nenema. Ne ezãe nenema yina ko e nu bubu aɖe gadzɔ ɖi. Eya ta nu mawo kple eɖewo yiwo ke meka asi ŋu o la, ele be míalé ŋku ɖe wo ŋu ne míaƒe ŋukulawo be, woalé ŋku ɖe eŋu nyuie ɖe be nu mawo tɔgbuia, enye nu yiwo ke hena afɔku va míaƒe emɔwo dzi. Enye nu yiwo ke hena afɔku va ŋuɖulawo kple yewo ŋutɔ mɔzɔlawo dzi. Eya ta nenye be wode dzesi nu ma ko, park your car, park woƒe ŋua. Ne park ya, yi nàva. Ne yi va ko, eɖɔe ɖo ko egayi woƒe mɔzɔzɔ dzi. Ele vevie. Yo, ɣeyiɣi kawo mee wòhiã be woaɖɔli eŋu alo eƒe taya? Good.
Gbã ne nye be taya le yike eƒle le yike eƒle taya gbã dzesi yike le eŋu la ekpɔe be taya le wole afi yi ƒle eyata ne le ku le zã va ɖo teƒe aɖea ekpɔ be dzesia aɖua eɖiɖi ne aɖua ɖiɖia taya ɖewo me dena makpɔe be teƒe aɖeke gbanɛ o. Màkpɔ be teƒe aɖeke ŋu wonɛ o. Gake aɖu hã, edidi, ne aɖua didi ko la, fia be taya enyi. Ne wònyi ko la, ele be nàɖɔli taya bubu. Eya ta taya ɖe sia ɖe nye be woƒe, eŋu ƒe taya, ekpɔe be yeƒe taya enyi ko la, ele be nàɖɔli. Ame aɖe gblɔ be taya ɛɛ menyi o gake yekpɔ mɔ̃ aɖe le eme vɔ menyi o ɖe, ɖo ele be yeaɖɔlia? Ao, ele be nàɖɔli. Ele be nàɖɔli kaba. Ne enye be taya nya gba. Ekpɔ emɔ aɖe wonɔ efli ɖe le taya me. Efli ma melé eme tso gɔmedzedze yi ke efli o. Eya ta quickly la ele be nàɖoli taya ma elabe taya ma le warning aɖe na wò be yemagate ŋu ayi kple wò o. Yemagate ŋu atsɔ wò akɔ ɖo teƒe yi ke èdi be yeayi o. Eya ta ele be nàwɔ nu ka? Nàɖɔli taya quickly. Ne mèɖoli o la, taya ma le gbagba ge ɖe dziwò. Time yi ke tutu he èle woƒe ŋu ku le speed le eighty and above la, ta ma tutu ta ma gbagba ge to nya gba ɖe speed ma me kua e no vie ele eh afɔkua fia be ele jɔjɔ ge koe hmm. ta gba ta ya o enyi evelia ta ya o egba ekpɔ be eflia ɖe eto ɖe me eh kaka ɖe laya ɖe nu dze le me zã ko la, ele be míaɖo li míaƒe Aɖɔli. tayawo le taya mawo tututu. Yo, mianya ɛ eɖɔliɖɔli ƒe ŋvanyenye alo susu yi ke ta hafi ŋu zã la, ehiã be wòaɖɔli yeƒe taya ʋee ma me. Good, akpe. Ɛ ehiã ne eɖɔli woƒe taya, akpe ɖe ŋuwò be taya ƒe afɔku yiwo ke adzɔ la, aɖe wò ɖa. Taya agba le ŋu te na wòa? Yetaya ate ŋu agbã faa. Gake ye ma míegblɔ do ŋgɔ be ne Yetaya ƒle ƒe, elé ŋku ɖe eƒe age be spire e eƒe yi ke woka nɛ be wòanɔ eŋua te alo wòawɔ dɔ nu yiwo wokɔ wɔa taya ƒe yi ke woka nɛ la, efia melée o. Ne enye be elé ŋku ɖe nu mawoa, taya gbagbã ƒe nya aɖe, taya magbã o elabe nu yiwo ke wokɔ wɔa taya la, ele eteƒe. Eya ta ne enye be míɖɔli míaƒe tayawo ɖe game ma dzia, taya ƒe gbagbãe la enye woƒe megbenya. magba ɖe edzi o. Woƒe taya agba, afɔku dzɔa, enye woƒe megbenya. Ee, ega yiwo ke agblẽ le nu mawo ƒe dzɔdzɔ me la, enye woƒe megbenya. Eya ta nu mawo tae wòle be míaɖɔli míaƒe taya ɖa be ne le mɔ zɔm be yeayi kaba alo yeayi fii, time yi ke ɖo na eɖokui be ele be yeayia, taya magba ɖe edzi o le mɔdzi ta la anɔ game dzi eye ame yiwo ke ɖo woƒe ʋuwo dzi la woanɔ save woanɔ save le taya ƒe gbagba ƒe akpa dzi ta ehiã be míaɖɔli míaƒe tayawo le game dzi ɔ míaɖɔli míaƒe tayawo nenye míkpɔ be egblẽ ko ame aɖe gbɔgblɔ gbɔgblɔ ge be o yeƒe taya ele be ne yeazɛ ƒe ene hafi yeaɖɔli e gake taya nyi wokpɔe do dzesi be enyi gake ƒe ene mede o ta vɔ woŋlɔ be be yele edzi zɔ mídzɔ be eƒe ene ya e material yi ke wokɔ wɔ tayaa material ma nu mawoe kamika mawoe woɖo ƒe na ɖa. Eyata ne ebe dze edzi zɔ le ɣleti ɖeka enyi. Ɣemaɣi kura ƒe enea, ƒe ɖeka do le eŋu hafi yeva ƒle. Yes. Eta mi dzo be ele edzi zɔ one month kura tse wo nyi la le be na ɖɔli. One month, even one week ekpɔ be wo tire a, ye zɔ ye zɛ. ele be nàɖɔli. Aha, ele be nàɖɔli. Mi le ekemawo katã wɔ be taya gbagbã ƒe afɔkuwo ya la, wodzi neɖiɖi akpɔtɔ le dukɔ me. Wodzi neɖiɖi akpɔtɔ le míaƒe nutowo me. Nenemae lee ma? Yo, ɛɛ, enyo be amɛwo ke nɔ taya trɔɛ nenye be wògbã, amɛ atsui vɔ ava nɔ akɔ daɖi anɔ dzadzra. be ɖemahe ne ame ɖe hiã nɛa, ya adzre nɛ. E ame ɖe hã yonye be va do go ema mexɔ asi ɖe e store me tɔ ŋu o ta amea adzi be ya aƒle ema va zã. Enyo be e ne nɔ dzi yim ale ma alo menyo kura koŋ be ne nɔ dzi yi o? Menyo le mɔ ɖeke nu kura kura kura kura kura menyo o. Enye nublanui tɔe. Enye nublanui kple e e dziɖeleameƒonu wɔwɔ be mía nɔvi yiwo ke deɛ ya. Mía nɔviwo yiwo ke taya agba wokɔ vɔ woɖɔ ɖo la, wowɔna nu mawo ada ɖe mɔ to. Enua menyo na ame aɖe o ye woɖe da ɖe egbɔ. E, le susua nua, kɔe va tɔ dzoe. Gake e because nye e le ɣeyiɣi ma me nye ƒe taya agba la, le ɣeyiɣi ma me ame aɖe ƒe taya agba la, ko va yi ame ma gbɔa, ekpɔ ke ma be o e twenty cedis, fifty cedis ta ga mele ye si ya. Ne ga mele asiwò ko pack the page na ʋua nenɔ anyi gbɔ. Ne taya mi ke ga dea, nava ƒle taya yi ke dze anɔ ʋua te. Mègava ƒle taya ma le mía nɔvi yadelawo gbɔ le mɔto kple tɔ me oa? Mègava ƒle taya wo yeakɔ manage o, elabme wu ge èle ɖokuiwò wu ge ta biabia mie he èbia menyo be míawɔ. Eya ta míaɖe kuku ne míaƒe ʋukulawo kple ʋutɔwo be e taya godoo le be nɔ míaƒe tame be taya ye le mía kplɔ le yiyi le mía kplɔ gbɔe. Eya ta ne enye be taya. nya le kplɔ wò yí le gbɔgbɔ ko la, ele be nànɔ nane dzra ɖo ɖe taya ƒe ƒle ŋu be megava lili o, taya megava nyi vɔ hafi agblɔ be, O fi kae le gakpɔ ge tsoe aƒle yeƒe taya? Ke le ɣeyiɣi mawo la, míva le mɔ to tɔwo gbɔ nya be míaƒle taya aɖe le gbɔ ho kpɔtsɔe. Ho kpɔtsɔe nu mawo yome tsitsia, yɔ woe wɔe be tayawo gbana le míaƒe ŋuwo te be afɔku ɖewo wodzɔna. Ta míade kuku na wo be eyime ke míekpɔ mɔnukpɔkpɔ yawo le dzoɖagbe ŋdiwo la, míawo tsɛ míle agbagba dze be míanɔ nu yawo me ɖe ne míaƒe ŋuzãlawo. kple ŋu tɔwo be nanewo yiwo ke melie ŋku ɖe wo ŋu tsã o la, míadze ŋku le ɖe eŋu. Yi ke taya tɔ ya, ele vevi ɖe be mègayi yadela gbɔ le mɔ to. Ame ɖe ƒe taya yi ke wòɖe da ɖe anyi ya, nàva xɔ aƒle ho kpɔtsoe. Ame ma hã, edzi ga ta, edzi eɖokui tɔ ta le ga vi ma xɔ ge. eh, akɔ de kotoku me, hmm. eh, ke ame ɖe viwoa wova to numa me atsrɔ azu bubulawo. Hmm. Ele vevi ɖe be mía aɖasi le numawo tɔgbe wɔwɔ ŋuti. Hmm. Eye wodze ɖoɖoa vivim gake míaƒe yiyia eh, tsitre ɖe mía ŋu. Eh, ta mi da akpe be va fia ŋu mi egbe. Eh, nye menya na ɖaŋu ɖoɖo aɖe li ke anti wɔ ne mi in 30 seconds be ko ku ɖe egbe ƒe nufiamea me alo woƒe nya susɔea. Le míaƒe nyaa nua, afɔku yiwo ke katã dzɔ le míaƒe mɔwo dzi la, nenye be míalé ŋku ɖe eŋua, either driverwo womegbɔ dzi ɖe anyi o e, alo driverwo la e, wom- nu yiwo ke wòle be woawɔ, woƒe dɔdeasi yiwo ke wòle be woawɔ la, Womeɖo to woƒe ʋuawo. yes, dɔdeasi yiwo ke wòle be woawɔ le woƒe ʋuawo ŋu la, womewɔe o. Eɖewo tsea, alɔ̃ tsɔna ɖewo, womeɖina ɖe eme be ɖiɖi ɖe eme enyo le dɔ ya me, eya ta woaɖi ɖe eme. Ne ekpɔ be alɔ̃ nya le ye tsɔ koa, ɖi ɖe eme, tɔ ɖi ɖe eme for thirty minutes alo five even kura ten minutes, fifteen minutes a, ne nya wɔ alɔ̃ ma ya va dzo ko la, aga te ŋu ayi woƒe mɔzɔzɔ dzi. Efia be mía yi agbɔ dede, agbe ŋdi na míaƒe toɖolawo katã. Akpe. Yo, akpe.
Ɛɛ, mi da akpe ne Efo Hayford amenuviɛ be eva fiaŋ mi kple eƒe camera man Bismarck be wova nɔ mía gbɔ le egbetɔa me. Ɛɛ, ne me tso fiya, nye kpli nye dɔwɔhatsiwo mía va yi dzi kple nye dzodzo yo ke fɔ ɖe te. le nyadzɔdzɔgbalẽawo me yi dzi nanɔ ɖeka wɔm kpli mí le Torch TV kple Torch FM ƒe Yavalawo dzi.